San Mateo, capítulo 22. Jesús oipuru jey ñe'ẽ mbojoja oñe'ẽ hag̃ua opavavépe, he'i chupekuéra. Tupã sãmbyhy vaga pe oĩva ningo kóicha. Oĩ va'ekue peteĩ mburuvicha guasu ojapo va'ekue karu guasu ta'ýra omendáta haguére. Omondo hembiguái kuérape ohenói hag̃ua umi ojerure vakuépe. Oho hag̃ua. Ha'ekuéra katu ndosẽi, omondove jevy upéi hembiguaikuérape, he'ívo chupekuéra, Peje umi ojerure vakuépe ou hag̃ua, oĩmbamaha tembi'u ojekaru hag̃ua. Peje chupekuéra ajukaukáma hague che rymba kuéra ikyravéva, Ha oĩmbaitemaha ha'ekuéra ou hag̃uáicha karuguasuhápe. Umi ojerure va'ekuépe oho hag̃ua katu mba'eve ndoikuaaséi. Peteĩva oho ohecha ijyvy, ambue katu oho iñemuháme, ha umi hembýva katu ojeity umi mburuvicha guasu rembiguái ári. Ha oinupã ojuka peve, upérõ pe mburuvicha guasu iposyeterei, omondo iñorãirõhára kuéra ojuka hag̃ua umi hembiguái jukaharépe ha ohapypa hag̃ua itava kuéra. Upéi katu he'i hembiguái kuérape, Oĩmbaite makaru guasu che ra'y mendarã. Umi ajerure va'ekuépe ou hag̃ua ningo ndaijaivoíkuri che rógape ou hag̃ua. Tapeho aipóramo umi oka reha peje opa pejuhúvape ou hag̃ua ko karu guasuhápe. Umi hembiguái osẽ pe okáre ha ombyaty opa ojuhúvape. Hekopotĩ ha hekovaíva peteĩcha oho, ha péicha ou omyenyhẽ hikuái pe óga. Ko upéi katu, pe mburuvicha guasu oike ohecha hag̃ua umi ou vaekuépe, ha ohecha peteĩ kuimba'épe omondo'y vaekue mendahápe guarã ao. He'i ichupe, Che irũ. Mba'éicha piko reike ko'ã pe remonde'ỹ remendahápe guara'ao? Pe kuimba'e katu okirirĩnte. Upérõ pe mburuvicha guasu he'i hembiguaikuérave, 'Peipykua ha peipokua ha pemombo oka pe iñypytũháme. Upépe tahasẽ ha tomopyrũrũ hãi. Ha Jesús oñe'ẽmbávo he'i. Hetápe ningo ojejerure ou hag̃ua ha mbovýpe ojeporavo. Umi fariséo Oñemoĩ peteĩ ñe'ẽme omoñuhã hag̃ua Jesúspe ha he'íva rehe omoĩ vai hag̃ua chupe. Umi fariséo omondo Jesús rendápe hemimbo'ekuéra apytégui ha avei umi Herodes rapykuéri oiko hatãva, he'i chupe hikuái: “Mbo'ehára, roikuaa niko añetévante reha ha hekoitépe rembo'eha Tupã rape. Roikuaa avei ndoguapyha nderehe mba'eve oje'éva nderehe, ha neremañaĩha avavére rehecha hag̃ua mba'eichaguápa ha'e. Roikuaase mba'épa nde erekóvape. Tupã rembiapoukapýpe piko he'i ore rome'ẽ va'erãha viru mburuvicha guasu Roma peguápe térapa nahániri. Jesús katu ohechakuaa omoñuhãseha chupe hikuái ha he'i. Pe tekove ahẽ, rova mokõi, mba'ére piko che moñuhãse péina? Pehechauka chéve pe viru peme'ẽva jepi. Ha ombohasa chupe hikuái. Omañávo hese, Jesús oporandu chupekuéra. Máva ra'anga ha máva réra piko ko oĩva hese? Ha'ekuéra he'i. Mburuvicha guasu Roma pegua. Jesús he'i chupekuéra. Néi, peme'ẽ mburuvicha guasúpe mburuvicha guasu mba'éva, ha Tupãme Tupã mba'éva. Ohendúvo upéva okirirĩmba hikuái, oheja chupe ha osẽ oho hikuái. Upe árape voi umi saduséo oho Jesús rendápe. Umi saduséo niko ndogueroviái omanóva oikove jeyha, upévare he'i Jesúspe. Mbo'ehára, Moisés niko oheja va'ekue kuatiáre peteĩ kuimba'e omendáva omanóramo hembireko imemby'ỹre chugui, tyvýra omenda va'erã pe hembireko rére, Omoñemoñare hag̃ua tyke'ýra omanova'ekuépe. Oikova'ekue niko ko'ápe siete kuimba'e ojoryrýva, pe ijypykue omenda ha upéi omano, ha hembireko naimemby ichugui. Opyta tyvýrape. Upéicha avei ojehu pe mokõiháme ha pe mbohapyhápe, ohupyty peve pe ipahaguépe. Amo ipahápe omano avei pe kuña. Ha néi. Ág̃a ojeikove jevy vove, máva rembirekótapa hína pe kuña ko umi siete omenda va'ekue hese? Jesús he'i chupe kuéra. Tuicha pejavy. Pe ndapeikuaái Ñandejára ñe'ẽ, térã Tupã pokatu. Ág̃a ojeikove jevy vove, kuimba'e ha kuña nomendamo'ãvéima ojuehe. Oikóta chugui kuéra Tupã remimboúicha oikóva yvágape. Ha ndaperoviaséiramo omanóva oikove jeyvyha, ndapeikuáinga'u piko pe Tupã he'i va'ekue peẽme? Ha'e he'i va'ekue, Che hína Abraham, Isaac ha Jacob Tupã. Ha'e niko ndaha'éi omanóva Tupã. Oikovéva Tupã katu. Ohendúvo upéva opavave ohecharamo umi mba'e Jesús ombo'éva. Umi fariseo ohendúvo Jesús omokirirĩ hague umi sauséope oñembyaty hikuái ha oho Jesús rendápe. Peteĩva tembiapokapy mbo'eha omoñuhã hag̃uáicha oporandu chupe. Mbo'ehára, máva umi Tupã rembiapo ikapy apytégui pe tuichavéva? Jesús he'i chupe. Ehayhu Tupã nde Járape, nde py'aite guive, ne angarugua guive ha ne arandu tuichaikue reheve. Kóva hína pe tuichavéva ha pe tenondeteguáva. Upéva rire oúva ojogua chupe, ha he'i kóicha. Jayhu nde rapichape rejehayhuháicha nde. Ko'ã mokõi tembiapo kapy ári oguapy hína Moisés rembiapo kapy ha opa umi mba'e maranduhára kuéra ombo'e va'ekue. Jesús oñe'ẽ umi fariséo oñembyaty va'ekuépe ha oporandu chupe kuéra. Mba'épa peẽ peje pe Mesías rehe? Máva ñemoñarépa ha'e? He'i hikuái chupe. David ñemoñare. Upépe Jesús he'i chupekuéra. Mba'éicha rupi piko David espíritu sánto rupi he'i chupe che Jára? David ningo he'i va'ekue, Ñandejára he'i che Járape, Eguapy che akatúva goty, tamo'ãi ne pyendáramo umi nde ra iju'ỹva. David voi he'i chupe, Che Jára, mba'éicha piko aipórõ pe Mesías David ñemoñare?